Sara tiġi oħt id-difinsur tal-Hiberians Andre Agius, fil-fatt bejniethom hemm biss ftit xhur differenza fl-età. Illejla rrid insir naf meta kienu żgħar min kien l-iktar iqajjem inkwiet id-dar. Ħa niltaqa' ma' Sara minn hawn u ftit ieħor għax prime time jibda issa.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
United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, Ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live.
Total Tools Malta.
Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba.
Sena ta' tajba u nilqakom għal prime time tal-lejla minn hawn ftit ieħor nilqa' l-mistiedna tiegħi qiegħed għaddej bl-aħħar preparamenti u għadni kemm poġġejt il-platter f'postu jekk tridu d-dettalji kollha ta' kif preparajt dak il-platter u x'għandek bżonn biex tipprepara dak il-platter tista' tidħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi u imbonniċi dottivi u hemmhekk għandek issib vidjow bid-dettalji kollha ta' kif tista' tipprepara kollox. Kieku ngħaqadtu miegħi daqs għaxar minuti ilu, kontu taqbdu konverżazzjoni interessanti għaddejja hawn ġew dwar id-dekorazzjonijiet tal-Milied, jekk id-dekorazzjonijiet tal-Milied, id-dar, għandhomx jintramaw kollha dawn il-ġranet din il-ġimgħa jew inkella għadux kmieni wisq biex tarma bħalissa u inkella għandek tistenna daqs ħmistax oħra. Intom, x'tip ta' persuni intom, tarmaw issa jew inkella tippreferu li jibda ix-xahar ta' Diċembru. Ħa nħalli f'idejkom biex tagħtu risposta lilkom infuskom. Wasal il-ħin biex nilqa' ħdejja l-mistiedna tal-lejla. Il-lejla miegħi ħadd ħlief Sara Bajada. Hello Sara, kif int? Sara tat-tajba. Grazzi. Talli aċċettajt l-istedina, isma' inti x'tagħmel tarma f'Diċembru jew tarma minn issa l-milied? Jiena proprjament il-milied tiegħi season tiegħi tinfetaħ. Tibda kmieni.
Bil-cookies. Eh, għax tibda s-sajja. Ginger bread minn normalment ġrina l-Christmas trid tkun l-aħħar ħaġa li naħseb fiha. L-ewwel naħseb fil-cookie cutters u l-affarijiet kollha li għandi bżonn biex nibda l-baking season tiegħi, ma jiena li għaddik l-isbaħ season. Tista' tpoġġi sera? Ifisser li ħansajjar ħafna affarijiet tajbin. Ah, ifhem, dejjem issajjar ħafna affarijiet tajbin, għax jiena fuq Instagram insegwik u twaqqa' li żaqqi, emm, ejja ma nibdewx fuq l-ikel għax nibdew bil-ġuħ minn issa. Sara, għandi bżonn ftit dettalji biex inkun nista' nirreġistrak. Isem u kunjom? Sara Bajada.
Sara Bajada. Data tat-twelid, waħ li tlidt typewriter, all right, ok. 20th November 1987. Ii, mela nhar il-Ħadd għandek il-birthday. Nhar il-Ħadd nixtiequ sena oħra. Awguri bil-quddiem.
Thank you. Kemm ħa tagħlaq? Zom, dirit naħsibha. Jien għandi lapsus qaw, jien dejjem ninsa kemm ħanala. 35 imma sa. U bil-Malti x'tiġi? 35 jew 53? 35.
Għax qalu li n-numri bil-Malti jqabduk naqra ansjetà. In-numri bil-Malti jqabduni ansjetà kbira. Rent bli naf, għandi programm li rrid ngħid in-numri bil-Malti, U l-aħħar darba infatti ġibduli l-attenzjoni li kienu qegħdin ikellmuni f'linear, tħawwadt u fl-aħħar biċċa għedt numru b'ieħor li litteralment għedtu bil-kontra. Sarah, fejn int imwielda? Pietà. Pietà, residenti? Balzan.
Balzan.
Professjoni?
Professjoni, naħdem ġo gym, nagħmel ftit minn ħafna affarijiet, nieħu ħsieb il-marketing, nieħu ħsieb il-gym in ġenerali, Norganizza events, preżentatriċi.
Eżatt, in-nies jafuk bħala xandara u preżentatriċi. Sara, illum għax inti, ħa nużaw dan l-apparat sofistikat ħafna li għandna hawnhekk. Fil-fatt ara dak l-apparat sofistikat meta tagħfsu, meta tagħfas buttuna minnhom, litteralment jitlaq filmat li dal-filmat imbagħad iwassalna għal kelma partikolari. Ħafna drabi l-kliem li naraw imbagħad dejjem ikollhom xi tifsira imma għall-mistiedna tiegħi. Ħa nħalli f'idejk biex iżżanżan xi buttuna minnhom, liema ħa tagħfas? Qed inħossni qiegħda qiegħda fuq The Voice bħalissa. Tħossni minflok u minflok Destiny. Le, mal-buttuni kollha tajbin daw. Naħseb ħanibda minn hawn. Anzi, le, minn nofs. Minn nofs?
Tlaqna. Charles and Ron. Id-diżinjaturi tal-moda Charles and Ron. Mela.
L-ewwel biċċa xogħol televiżiva tiegħek kienet intervista lil Charles and Ron. Kemm kellek żmien seħ? Mela, l-ewwel intervista tiegħi kienet fuq l-ewwel programm li kont għamilt li it was a good 15-20 years ago. Kont eċitata?
Kont literalment ħammut tant kelli ċitament dejt iħoss qalbi ħirġa minn kullum kien. Li ma sajċ niftakar Litteralment, l-isem Charles and Ron, li ironikament, jiġifieri kienu nies li diġà naf u kont nisma'. U kont diġà ħdimt magħhom qabel. Kont ħdimt magħhom fuq xi fashion shows imma very, very subtle, imma ovvjament imbagħad minn hemmhekk 'il quddiem bnejn iktar relationship fejn sirna iktar familjari, mmur iktar għall-fashion shows tagħhom, ħbieb ukoll ma' Claudia u hekk, allura qisu we're all part of the same. Fashion group sort of. Eżatt, allura mbagħad il-qudiem illum il-ġurnata nitqu biha din il-ħaġa. Hekk kont se ngħidlek ġieli semmewhielek din l-intervista. Darba semmejniha iva, m'ilux semmejniha. Imma dak iż-żmien it was something li illum il-ġurnata ngħid I came a long way a lot għax filli kont nistħi, kont naqta' qalbi nagħmel minn kollox, illum il-ġurnata taf kif tikber tara l-affarijiet jevolvu, tinvolvi ruħek f'affarijiet li qatt ma kont nimmaġina li nagħmilhom, litteralment. So it's actually a self accomplishment lejt għamilt ħafna affarijiet. Imma dawk l-affarijiet li tinvolvi ruħek f'affarijiet li ma tkunx għamilt jew affarijiet mhux tas-soltu huma l-affarijiet li jagħmlu l-ħajja interessanti, le? Eżatt, hekk hu.
Sarah, dan is-sajf rajna l-comeback tiegħek wara waqfa ta' sentejn minħabba t-tifel, covid, eċċetera. Eżatt. Rajnik tippreżenta Miss World Malta ma' Keith Demicoli. Keith qalli li backstage qalbek bdiet tħabbat mija mija. Backstage il-Keith għedt l-ortlu Keith. Għedtlu jekk tarani neħel neħel, ili sentejn ma nitla' fuq stage, ili sentejn ma nippreżenta, jekk tarani neħel, ħudli over inti. Mentri fil-verità x'ħin tlajt on stage, erġajt qisni swiċċajt f'dik l-identità ta' Sara li dejjem kienet tħobb l-istage u nħobb it-television and I said, this is what I actually like doing. Fil-verità wara li kelli l-sehem, ovvjament l-involviment ta' being a new mother, responsabiltajiet ġodda, Tittiġġagilja x-xogħol, l-affarijiet tad-dar, kollox f'daqqa, it was already overwhelming, covid ma għen lil ħadd, lili żgur m'għenniex, allura kelli kind of literally I took a step back from everything u għedt ħa nifoka fuq it-tifel biss. Kif ġew l-opportunitajiet din is-sena fejn literalment minn ħaġa qbiżna l-ħafna affarijiet, bdejt erġajt fuq it-television, imbagħad iġini programm bħal The Voice li kien, Xi ħaġa li qatt ma kont nimmaġina, imma l-iktar ħaġa li kienet għal qalbi hija li kien hemm it-tfal involuti, jiġri għalija it was feeling at home doing what I love. U għalhekk vera kont ħadt gost, jiġifieri fil-bidu, to be honest, meta approachawni għal The Voice fil-bidu nett, bqajtilhom hekk, ixxokkjata ma nafx x'ħanqbad ngħid. L-ewwel ħaġa li bdiet tgħaddili minn moħħi imma min ma' min ħa joqgħod sehem, kif ħa jirnexxili niġġagilja bejn sehem, il-programm, il-filming, dal-affarijiet kollha, what I said, this is my time and this is my true identity. Allura bdejt ngħid this is what Sarah was before Sam. U rnexxieli nerġa' nsib dak l-element li flimkien illum il-ġurnata nistqu. Kull darba li jara l-programm jibda jgħidli, ara mommy, ara mommy, anke jara xi ritratt xi mkien, ara mommy, ara mommy. Jiġifieri mhux probabbli bħalissa sejjer ara mommy, ara mommy. Bħalissa ħa ssibu mwaħħal mat-television. Mhux inpoġġu fuq is-sufan biex naraw television, le, imwaħħlin mat-television. Ara ma' min, ara ma' min.
Għall-uġigħ, fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, b'formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar mgħaġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadeine huwa mediċina, indikat għat-trattament ta' uġigħ akut u moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħall-ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża għal tlett ijiem biss. Dejjem aqra l-fuljett li ssib fil-kaxxa.
Sarah, intom kemm qegħdin aħwa? Tlieta jew erbgħa? Erbgħa. Erbgħa? Kont minn għelija li inti ż-żgħira, ma nafx għalfejn. Le, le, jiena niġi in between. Taqbel tal-aħħar tiġi inti.
Taqbel tal-aħħar, iva. Taqbel tal-aħħar.
Andrej! Agius li huwa d-difensur tal-Hibs. Andrei jiġi qabbli u Bernice il-big boss. Bernice il-capo.
Inti u Andrei ħmistax-il xahar biss hemm bejnietkom. Jiena u Andrei we're very close anke infatti ovvjament bil-programmi qabel minħabba l-futbol dejjem kont insegwih fil-futbol u affarijiet hekk. U ovvjament issa għandna t-tfal kollha qishom tampar xulxin allura bla ma rridu l-ħin kollu anke fi żmien il-Halloween ngħidlu għadu għandek il-kostum pereżempju ta' Matteo biex inlibbsu l-sehem u l-ħin kollu Nippruvaw kemm jista' jkun mal-ġenn kollu tal-ħajja ta' kulħadd, nippruvaw niffittjaw biex inlaqqgħu t-tfal ukoll għaliex Alla jbirikna. Għall-aħħar logħba tal-ħibs kulħadd l-istaġun li għadda tlajtu l-ground bil-ger il-familja kollha. Eżatt, l-aħħar logħba tal-istaġun ovvjament kienet logħba importanti ħafna għal Andrej ukoll. U iddeċidejna li ħa nitilgħu nissapportjaw kollha, kollha konna bil-gears, bit-tfal iż-żgħar b'kollox u rnexxielna nagħmlu hawn. Wasal il-ħin biex nagħfsu l-buttuna li jmiss. Liema waħda ħa tagħfas?
Din.
Milan. Meta mort l-aħħar Milans? Tubi ferħin li ma mmur. Mela, xi ħaġa li konna nagħmlu jiena u Claudia, bħalma jafu ħafna nies jiena u Claudia two peas in a pod, dik kienet it-tradition tagħna li at least darba fis-sena mmorru Milan. Infatti meta kont pregnant, fi żmien li kont pregnant, kont ngħidilha, Clau, wegħdni ħaġa waħda biss li jiena wara li jkolli l-baby, aħna ħnibqgħu nsiefru s-safar tagħna. Infatti għadna kemm morna Milux imma mhux Milan. Milan ma' Claudia. Claudia qaltli li ppruvajtu tmorru l-Armani Club darba. Oh, you know, Claudia dejjem nivvintaw b'xi ħaġa partikolari. U darba ridna mmorru Armani Club, imma kellna farsa sħiħa. Mela l-ewwel filgħodu ridna mmorru nixtru żarbun li hu l-istess u rnexxielna nsibu ż-żarbun għax għamilna reservations u kollox, so mission accomplished one, all right. It-tieni biċċa kienet li rridu mmorru dan l-Armani Club li konnilna rridu mmorru ħafna. Għamilna l-booking, morna setjajna ġviri kena. Ġviri s-serata kienet pjanata minn ħafna żmien. Kollox.
Irna xielna suppost naslu bit-taxi u d-dim dal-Armani Club minn għalina, mentri dal-Armani Club kien xi two blocks away. Aħna konna bit-takkuna pencil b'żarbun ġdid pjamant u bdiet tagħmel ix-xita. U d-receptionist qaltilna, ok, you can go. Left and left and left and left. Jiena u Claudia ħarisna lejn xulxin. Għedna, ok, mhux ħa nimxi, qaltli le jien żgur mhux se nimxi, għedna ħa nieħdu taxi. X'ħin konna ġo taxi qaltli, jien Armani bed sejra mhux Armani Club. Ġifieri żajt u mortu torqdu? Spiċċajna morna norqdu. Ġifieri addio. U bla Armani Club qgħidu. Addio kollox u spiċċajna morna norqdu. Imma dak hu s-sabiħ ma' Claudia, Jien u Claudia naqblu ħafna. Jiġri anke jekk pereżempju Sundays tifhem il-fatt li jiena nkun ili ġimgħa għaddejja gas down u ngħidilha, Clau, immorru Sunday run easy u mbagħad kafè ħelu wara? Inġeblu 'l xulxin Saturday, tgħidli jien ħa norqod issa, niġi ħdejk fil-ħamsa u nofs pereżempju jew niltaqa' magħha jiena nitla' ħdejha u mmorru għajn tuffieħa jew xi ħaġa hekk. Sewwieq ġie l-have that bond li għalkemm ma niltaqgħux kuljum minħabba l-hectic lifestyle tagħna. Imma possibbli li tiltaqa' kuljum.
Xorta nkunu in touch, xorta nkunu sort of nafu x'inhi jiġri fil-ħajja ta' xulxin ovvjament, u kemm jista' jkun il-ftit ħin li jkollna ċans, we'll have our quality time ta' vera. Huwa l-kwalità mhux il-kwantità. Ekku. Wasal il-ħin biex nagħfsu l-aħħar buttuna. It-tielet buttuna issa.
Waħda biss fadlilna.
Dik biss
Klawstrofobija.
Tbati bil-klawstrofobija? Ħafna.
Fil-verità meta kont iżgħir kont agħar. Imma ġo lift u hekk titla' jew le? Ġo lift all right.
Ovvjament anke practical wise ngħix ġo appartament jiġifieri nidħol ġol-lift. Ix-xogħol funny li enough ma nużahx. Reason being is li jidħluli ħafna nies f'daqqa u most of the time nispiċċaw ngħaddu six, five, four, three to one floors so it's easier to just go up. U isek titlef il-kontroll naħseb dik hija xi ħaġa oħra li minn imbagħad il-klawstrofobija ddejjaq. Però claustrophobia wise, ajruplan I can manage it, very tiny spaces le. Infatti kelli daqsxejn episode. Jiena waslitni aħbar li das-sajf kellek tagħmel salvataġġ u kellek taffaċċa l-klawstrofobija. X'għamel Sam? X'għamel it-tifel? Mela, Sam imqareb.
Ħelu, as in imqareb ħelu, mhux imqareb pastat, imma mqareb ħelu fuq ruħu ħafna. And he's very adventurous. Sam ried li jinżel ġo din it-turning slide minn dawk il-bnidremin tal-plastik isfar u aħmar. Mela, iddeċieda li ħa ninżlu minn din l-islide. Tlajna l-islide li kienet vera fl-għoli. Well and good, kienet il-qilla tas-sajf. Sħana. Sħana, u dat-tifel kien bix-shorts. It-tifel tiegħi mhuwiex exactly the smallest and the tiniest of children. U x'għamel wieħed? U dat-tifel wieħed.
U kellek titla' kontra biex tiġbdu, mela? U kelli nitla' kontra biex niġbdu, imma l-problema kienet. li biex tlajt somehow beda jirnexxili xi ġejna twisting ends ma stajtx nilħqu. Literalment ma stajtx nilħaq dat-tifel, qed nisma' dat-tifel sejjer mommy mommy mommy mommy mommy u jien ma nistax niġbdu. Ġo ovvjament ġo spazju vera magħluq. Ġo spazju vera żgħir f'dik is-sħana, ġifieri literally għamilt workout biex inġib lil dat-tifel. U x'għamilt irnexxielek?

Iltqajna għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Ħa nibgħatuk minn hawnhekk b'naqra togħmiet tajbin. Grazzi għal Yogiti, fil-fatt għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet differenti. Grazzi għal Nem Nem Candles, kull filgħaxija ħa tiftakar fina għax kull darba li tixgħel din ix-xemgħa ħa timla d-dar b'riħa tfuħ ta' salted caramel. Kif ukoll grazzi qal Fior di Vita, għalik għandna ftit ġobon Baroness li inti li tħobb it-togħmiet tajbin xorta waħda tista' tikkonsma togħmiet tajbin però żżomm lura mill-kaloriji. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami però qabel infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma. Qegħdin nitolbukom biex tipparteċipaw billi tibgħatulna ritratt tat-television waqt li qegħdin taraw Prime Time u pratikament tgħidulna li tixtiequ tipparteċipaw fil-kompetizzjoni Ommi Ma waqt li jkunu ħierġin dawn il-filmati tas-soap of Friski on Mimha. Tibgħatlu dak ir-ritratt permezz ta' Facebook jew inkella Instagram u jekk kemm-il darba tkunu rebbieħa, grazzi għal Omm Mimha ħa tirċievu rigal direttament id-dar tagħkom għax intom tkunu r-rebbieħa. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, Prime Time ħa jkompli dalwaqt, ibqgħu hemmhekk.
L-uġigħ, dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġigħ fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar mgħaġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina, indikat għat-trattament ta' uġigħ akut u moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħall-ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża għal tliet ijiem biss. Dejjem aqra l-fuljett li ssib fil-kaxxa. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager.

Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Total Tools, super on quality, super on price. Tool set komplut, seba' xaxen 162 bitċa għodda, għal prezz ta' 780 euro. Total Tools Malta, segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja mgħaġġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sop o pommi ma, ideali. Magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop o pommi ma, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata.

Hi, jiena Kristin, tabiba, u biex inkomplu mat-tema ta' Novembru u s-saħħa fl-irġiel, se niddiskutu kundizzjoni li hija ferm komuni fl-irġiel. Din hija benign prostatic hyperplasia, meta l-prostata tikber u tibda tikkawża sintomi mhumiex sbieħ. Il-prostata hija organu fl-irġiel li tinsab taħt il-bużżieqa tal-pipì u madwar il-pajp tal-pipì. Il-funzjoni tagħha hi li tipproduċi likwidu abjad li jingħaqad mal-isperma. Meta l-prostata tikber, tibda tagħfas fuq il-pajp tal-pipì u tikkawża diffikultà biex dak li jkun jgħaddi l-pipì. Dak li jkun jibda jħoss diffikultà biex jibda jagħmel pipì. il-flow tkun baxxa, ikun hemm sensazzjoni li ma żvujtjajtx biżżejjed u dak li jkun jibda jqum ta' spiss bil-lejl biex jgħaddi pipì. U anke problemi fil-kliewi minħabba l-pressa li tibda tinġema' fuqhom. Din hija kundizzjoni komuni ħafna, speċjalment fi rġiel ta' 'l fuq minn 65 sena u s-sintomi jiżdiedu wkoll bl-età. Jekk għandek minn dawn is-sintomi, Tkellem mat-tabib għax hemm ħafna x'isir. It-tabib se jeżaminak minn ġewwa u se jissuġġerilek biex tagħmel testijiet bħal tal-pipì pereżempju biex jara jekk għandekx infezzjoni, testijiet tad-demm biex jara kif qed jaħdmu l-kliewi u anki l-PSA. Il-PSA huwa test speċifiku tal-prostata, huwa Prostate Specific Antigen. Dan jiżdied jekk il-prostata tikber. Però tajjeb li ngħidu li l-PSA jogħla anki bl-età jew b'infezzjoni. Testijiet oħra li tista' tagħmel huma ultrasound tal-prostata, cystoscopy, urodynamic studies u anke tieħu tittieħed biopsy. Biopsy hija meta tittieħed kampjun tal-prostata, tat-tessut tal-prostata biex jiġi eżaminat. Flimkien mat-tabib tiegħek, iddiskuti x'inhu l-aħjar għalik, jekk hux tieħu mediċini jew tagħmel operazzjoni. L-għażla ta' trattament tiddependi mis-sintomi li għandek, kemm huma gravi u kif qegħdin itellfulek ħajtek ta' kuljum, is-sajż tal-prostata, id-daqs tal-prostata, l-età tiegħek u s-saħħa tiegħek in ġenerali.
Nilqakom lura għal prime time il-ġimgħa li għaddiet nidejna kompetizzjoni flimkien ma' Camilleri Catering. Fil-fatt, aħna u Camilleri Catering nixtiequ li jkollkom miliet eh, memorabbli, miliet li teqpaw tiftakruh intom u l-familja tagħkom u fil-fatt qegħdin natukom iċ-ċans li terbħu l-ikel kollu Grazzi għal Camilleri Catering għall-festin li ser torganizzaw id-dar tagħkom il-festi li ġejjin, il-Milied li ġej, meta tkunu se tlaqqgħu lill-familja tagħkom. Biex tipparteċipaw faċli ħafna. Tridu tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' Facebook jew inkella Instagram u tiktbuli messaġġ u tgħiduli għalfejn il-familja tagħkom għandkom tkunu l-familja rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. Fit-tieni ġimgħa ta' Diċembru, b'mod elettroniku ħa tintgħażel il-familja rebbieħa. Jiena qed nirringrazzjakom bil-quddiem tal-parteċipazzjoni tagħkom.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
Esprit. Serimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Serimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live.
Total Tools Malta.
Ommima, nutrienti u konvenienti. Nemnem, xema artiġanali magħmula b'imħabba.
Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist.
Logo Express.
Eva Garden.
Privé Hairdressing.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.